Үтүө күннэр! Мин аатым Андреева Саскылаана. Дьокуускай куорат бэһис нүөмэрдээх оскуолаттан бэһис кылааһын үөрэнээччитэбин. Бүгүн эһиэхэ бу кинигэ туһунан кэпсиэхпин баҕарабын. Саха сирин бастакы президенэ Михаил Ефимович Николаев тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон алта сыл олунньу тоҕус күннээҕи ыйааҕыгар олоҕуран Семен Андреевич Новгородов төрөөбүт күнэ олунньу уон үсүһэ төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик күнүнэн биллэриллибитэ Новгородов сахалыы сурук-бичик букубаары тахсыаҕыттан сахалыы тылбыт сахалыы саҥабыт сүппэт үөлэммитэ сайдар кэскиллэммитэ онтон ыла сахалыы тылбытынан Үөрэнэр учебниктар, ааҕар кинигэлэр, хаһыаттар, сурунааллар обязательно тахсаллар. Дмитрий Кононович Сивцев-Суорун Омоллоон уон түөрт томнаах үлэлэрин хомуурунньугуттан «Төрөөбүт тылбыт» диэн бэһис томун сэҥээрэн көрдүм. Бу томҥо алта үөрэх кинигэтэ уонна биир учууталга аналлаах кинигэ киирбит төрөөбүт тылбыт тыһыынча тоҕус сүүс отuz отут үс сыллаахха үс кинигэнэн тахсыбыт бастакы кинигэ бастакы сүһүөх оскуола маҥнайгы курууппатыгар анан улаах буолан төрөөбүт айылҕа араас омук бэрээдэк үлэ-хамнас октябрёновтар доҕордоһуу туһунан тиэкистэр кылгастар ааҕарга чэпчэкилэр эбит иккис кинигэ бастакы сүһүөх оскуола иккис курууппатыгар анаммыт үөрэххэ, үлэҕэ, колхозка, олох сайдыытыгар, пионердарга, Улуу Лениҥҥэ, Октябрьскай революцияҕа анаммыт тиэкистэрдээх, арпагырапыческай тылдьыттаах. Үһүс кинигэ Бастакы сүһүөх оскуола төрдүс курууппатыгар аналлаах тыл киһиэхэ суолтата кыра омук сайдыыта урут уонна билигин диэн тиэмэлэрдээх оттон тыһыынча тоҕус сүүс отут биэс сыллаахха тахсыбыт саха тыла бастакы уонна иккис кылааска үөрэнэр оҕолорго грамматикаҕа уонна орфографияҕа анаммыт сорудахтардаах учууталга аналлаах төрөөбүт тылы үөрэтии методиката диэн кинигэ тыһыынча тоҕус сүүс отут сэттэ сыллаахха тахсыбыт Ити кэнниттэн улахан саастаах оҕолорго биир да хартыыната суох грамматика-синтаксис тыһыынча тоҕус сүүс отут сэттэ сыллаахха сэттис кылааска үөрэнэр кинигэ тахсыбыт тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ он икки сыллаахха букварь Дмитрий Кононович Сивцев уонна Мария Егоровна Хлопковалыын оҥорбут учебниктара баар бу элбэх ойуулаах ааҕыыга ааҕыыга уонна сурукка эрчиллэр учебнигы төрөппүттэрбит олус үчүгэйдик билэллэр Оччотооҕу үөрэх кинигэлэрин бастаан ааҕарга уустук эрээри, онтон умсугуйан хатылаатахха, ис хоһоонун өйдүүгүн. Бу күндү кинигэлэр төһөлөөх оҕо аймаҕы саха киһитин хараҥаттан таһаарбыттара сырдыкка угуйбуттара буолуой?